Haleluya, haleluya, haleluya. Nɔvi lɔlɔ̃tɔ le Kristo me, le Mawu etɔ, le Mawu vi, le gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Menya be etse wò ŋkekea gɔme vɔ, etse woƒe tsinu la gɔme vɔ. Dzinu ade sia edze egɔme, edze egɔme le Mawu ƒe amenuveve kple Mawu ƒe ametakpɔkpɔ me. Menya be edze egɔme le Yesu Kristo ƒe ŋusẽ me eye le gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe kpɔkplɔ tea edze egɔme nyuie la. Naneke mele dziwò ɖu go o. Ŋusẽ aɖeke mate wò ɖe anyi o. Gbɔgbɔ aɖeke mate wò ɖe anyi o. Ƒomegbɔgbɔa, ŋɔligbɔgbɔea, yometsitsigbɔgbɔa, anyidzedzea ɖeke mate wò ɖe anyi o. Eye Mawu kɔ wò da ɖe dzinu adelia ƒe ŋkeke gbãtɔ yi ke me nèke ɖo egbea. Woayɔ wò be amenuveve. Woayɔ wò be amenuveve. Àɖe gbeƒã Yesu Kristo ƒe ŋkɔ na amewo. Aɖe gbeƒã Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ na amewo ɖe nu gã yi ke wògawɔ na wò la ta. Mía Aƒetɔ Yesu Kristo, enyo na mí be míatsɔ akpedada na wò. Edze mía nu be míakɔ wò do ɖe dzi eye míayra fofowò ɖe nu gã yi ke míaƒe Mawu gbagbe, Mawu makumaku, ŋusẽ ƒe Mawu, aʋafia, nukunutɔ, kalẽ ƒe Mawu, dziɖula le nuwo katã me eye ame si ke be menye eye ame si ke be menye wò dɔyɔyɔ menye wò katutu menye wò ablɔɖe menye wò ŋusẽ menye nu sia nua mawu mae kafu míele mawu mae míele akpe dam na papa dziɖu ya menye ɖee nye be ame yiwo ku tsi me ha míenyo wu o ɖe gake wò amenuveve kple wò lɔlɔ̃ si ke nètsɔ na mí. Eya ta míawo míaɖe gbeƒã agblɔ na wò be akpe. Míaɖe gbeƒã wò ŋkɔ na amewo agblɔ be, Nu gãwo nèwɔ na mí. Eya ta gaƒoƒo ya me la, medzi magblɔ na wò Mawu gbagbe be akpe. Medzi magblɔ na wò Ɖela Yesu Kristo be akpe. Medzi magblɔ na wò gbɔgbɔ kɔkɔe be akpe. ɖe nɔvinyewo katã ƒe agbe ta, funyemetɔwo katã ƒe agbe ta, exɔnyewo katã ƒe agbe ta, le ŋutsu kpa dzi, le nyɔnu kpa dzi, nye ƒe fadawo katã ƒe agbe ta, nye ƒe bishɔpwo katã ƒe agbe ta, nye ƒe pastorwo katã ƒe agbe ta, eye ɖe evangelistwo katã ƒe agbe ta, vevietɔ ɖe mía Fofo ŋutikɔkɔe papa ƒe agbe ta. Nu gã yiwo katã wòwɔ na mí le xexea me, ɖe dukplɔla ɖe sia ɖe meda kpɔnɔ ɖewo katã ƒe agbe ta. Eya ta nɔvi nu gã yi ke Mawu wɔ ha ena be tsi le mía dzɔm le ŋdi ya ha. Wò ame yi ke le sɔsɔm le ŋkeke ya me le Mawu ƒe amenuveve ma me be woyrɔ le Aƒetɔ la me. Wò hã aɖe gbeƒã nam woagblɔ bena ɖe ewova ne magblɔe na wò nu si Yesu wɔ nam la. Nɔvi va.

Wò nuwɔnawo lolo, eya ta mele akpe dam ɖo ɖe ŋkeke la dzi. Nɔvi, Yesu le gbɔgblɔm na wò to Paulo kɔkɔe dzi le Timote ƒe agbalẽ gbãtɔ, Timote ƒe agbalẽ evelia, eta gbãtɔ tso xexlẽme ade kɔ yi ɖe adrea kɔ yi. Timoti ƒe agbalẽ evelia, eta gbãtɔ, xexlẽme ade kɔ yi ɖe adreawo. Eya ta mele ŋku ɖom edzi na wò be nàde dzo Mawu ƒe amenuvenunana si le mewò to nye asi ɖoɖo dziwò la me, elabena Mawu mena vɔvɔ̃gbɔgbɔ mí o, ke boŋ ŋusẽ kple lɔlɔ̃ kpakple ɖokuidziɖuɖugbɔgbɔ wòna mí. Mawu na mí ɖokuidziɖuɖu ƒe gbɔgbɔ. Mawu na mí ŋusẽ ƒe gbɔgbɔ. Eya ta míade etso nunana yi ke míexɔ tso Aƒetɔ la gbɔa? míade edzo eme. Ɖokuidziɖuɖu ƒe gbɔgbɔ, ŋusẽ ƒe gbɔgbɔ, eyae wòkɔkɔ nam. Ebe mena mí vɔvɔ̃ ƒe gbɔgbɔ o. Mawu metsɔ vɔvɔ̃ ƒe gbɔgbɔ kɔ de mía me o. Nana yi ke wòna mía, eyae nye ŋusẽ, ɖokuidziɖuɖu ƒe gbɔgbɔ ye wòtsɔ kɔ na mí. Eɖe mena mi vɔvɔ̃ gbɔgbɔ o. Menye kluvinyenye ƒe gbɔgbɔe kɔkɔ na mi o. Ka ŋutia? Medo gbe ɖa kple wò le ŋutia. Be nu yiwo gblɔna be vɔvɔ̃a nete ɖe aha tso agbadɔ gbɔ. Wò Kristotɔ, mele be nàvɔ̃ o. Mele be nàvɔ̃ naneke le anyigba ya dzi o. Amee nàvɔ̃na ye nye Mawu. Ame ya tsɔ wò ŋutilã agatsɔ wò luʋɔ. Ebe kpɔ ɖe yemena mi kluvi nyenye vɔvɔ ƒe gbɔgbɔ o. Eya gblɔ me aƒetɔ le nɔ le ŋkeke sia dzi. Yemena wò vɔvɔ ƒe gbɔgbɔ o. Zi nyenye ƒe gbɔgbɔ etsɔ kɔ na wò. menye kluvinyenye ƒe gbɔgbɔ o. Kluvinyenye ƒe gbɔgbɔ ma, ele be nete ɖe axa tso wò agbadɔ gbɔ, elabe kadodo ɖeke mele mi kple kluvinyenye ƒe gbɔgbɔ me o. Àkɔ ɖokuiwò kluvi abe ame yi ke si ame aɖeke meli o. Èkɔ ɖokuiwò kɔ ɖi gbɔ le amewo dome abe ame yi ke ame aɖeke si me ame aɖe mele si o. Ame le asiwò. Mègado vlo ɖokuiwò le amewo dome o. Mègaɖi gbɔ̃ ɖokuiwò le amewo dome o. Mègakɔ ɖokuiwò kluvi le amewo dome o. Ame yi nènya, enye ame xɔasi na Mawu. Ɖe vɔvɔ̃ ta, nyemate ŋu awɔ nu ya o, nyemate ŋu ate ɖe teƒe ya o, nyemate ŋu anɔ ame yawo dome o, nyemate ŋu awɔ dɔ ya o. Eya ta zu kluvi ɖo. Gake ŋdi ya ŋkekea me dzi magblɔ na wò be, Kluvinyenye ma megale wò agbe me o. Nu yi ke Mawu ƒe gbɔgbɔ de wo susu me be nàwɔa, ele be nàwɔe. Ebe vinyenye, ablɔɖevinyenye ƒe gbɔgbɔ ya kɔ de mewò. Ele be ablɔɖevinyenye nesɔ asi elabena efia vie nenye. Eye wo ŋutɔ enye fia. Nyagblɔlae nenye eye amegãe nenye. Nu kae amegã vɔ̃na? Kalẽtɔ nu ka wòvɔ̃na? Ebe na wò ŋusẽ ƒe gbɔgbɔ. Makotali kabado. Zebreke dosa. Ŋusẽ ƒe gbɔgbɔ ma le be naxɔe. Fi sia fi ke do anya be ye amea ŋusẽ tɔe. Amea tún aƒo nu vɔvɔ ma nɔ me. Ne ɖo teƒe nanya be ame yi ke enye ya. Gada asi ɖe ɖokui ŋuti na xexea me eye woaɖu dzi o. Ŋusẽ tɔ me da asi ɖe ɖokui ŋuti o. Elabe Mawu ƒe gbɔgbɔ yi ke le me wa ŋusẽ ƒe gbɔgbɔ ye wònye. la do ŋusɔ nu yi ke mate ŋu awɔ hã ele wɔ ge nu yi ke mate ŋu akɔ hã ele kɔ ge medi made tsi ƒo nɔ le ŋdzi ya be dzi nu yi ke me ne dzia ame kɔkɔe sesẽ ƒe dzi nu wònye nya be sent antoni hã ƒe dzi nu ya nukunu ƒe dzi nu wònye medzi magblɔ nɔ o be dzi ne gaɖe le ƒo ŋusẽ ƒe gbɔgbɔ ye ma wokɔ na o. Ɖokuidziɖuɖu ƒe gbɔgbɔ ye ma wokɔkɔ na o. Fi ke tsrɔe be anɔ ye la, nɔvinye, do la le teƒe ma. Fi ke hunyahunya be axɔ anyi nɔ la, do le teƒe ma. Elabe kalẽtɔ ŋusẽtɔ menɔ nu mawo gbɔ. Nova kpe aʋla kple wo, nawɔ aʋa kple wo. eye ŋusẽ yi ke mawu na wa menye ɖe amegbetɔwo dzi o mawu na wo ŋusẽ ɖe gbɔgbɔwo dzi eye wole xexea me eye wole nu gblẽm eye wole dziƒo ŋutɔwo me ŋusẽ ma ma kɔ na wo yewo be nàɖu ɖokuiwo dzi le nu sia nu me nu yi ke nekpɔ be wɔna menyo ɖe dzagbagba mawo be ɖokuidziɖuɖu ƒe gbɔgbɔ yi kɔ na wo dzagbagba nàte asi wɔwɔ si ke nètsana anyi le enye ɖu ɖokuiwò dzi nàdo le eme nu kawoe nèwɔna yi ke tsi tre ɖokuidziɖuɖu ŋuti mate ŋu axlẽ wo na o gake medzi magblɔ nɔ be enya tɔwò enya nu yi ke me meɖuna ɖokuiwò dzi lɔa enye yehowa ado nu srɔ̃ nenye be bie ɖokuidziɖuɖu ƒe gbɔgbɔ nui medze be nawɔ o nui menya kpɔ o nui menyo o megawɔe o ɖo ɖokuiwo dzi gadzia ame ɖeke yome o gadzia ame ɖeke ƒe gbegblẽ o megadzia ame ɖeke ƒe anyidzedze o ɖo ɖokuiwo dzi be mena wò vɔvɔ̃ ƒe gbɔgbɔ o. Eya ta le ŋuti ale ŋkeke sia dzia, legbe ƒe zã hã, Yehowa ƒe amesi sia nanɔ dziwò. Mavɔ̃ na naneke le xexea me o. Futɔwo nete ɖe axa tso agbadɔ gbɔ. vɔvɔ ne kɔ ɖa le wòa gbe dzi vɔvɔ ne do go ɖa le me o ɖokui dzi ɖuɖu kple ŋusẽ ƒe gbɔgbɔa ne xɔ anyi no meda akpe na mawu be ede vɔvɔ ɖa le wòa gbe me nakɔ ŋusẽ azɔ le dzinuya me nakɔ yayra azɔ le dzinuya me nakɔ amenuveve azɔ le dzinuya me dzinu adelia ne de mɔ na o be teƒe sia teƒe ke wòafɔ ƒomea ɖoa nàzu ŋusẽtɔ le teƒe ma afi sia afi ke nàda wòafɔ ƒome ɖoa anyigba ma nasu asi o dɔwɔƒe yiwo ke nàke ɖoa vɔvɔ nenɔ nu o medo gbe ɖa be tsi nua nekɔ nu yiwo gblɔ be yayra nekɔ yayra va nɔ eyi ne ge ɖe mekɔ tsi nua ekɔ yayra va nɔ vɔ ekɔ amenu veve ekɔ ŋutifafa ekɔ nugɔmesese ekɔ ŋgɔgbe yiyi ekɔ gatɔ nyenye ekɔ amegã nyenye ekɔ fia nyenye ekɔ dziɖola nyenye ekɔ ŋusẽ yeye kɔ de me o nu sia nu yike nawɔ le dzinia ma dzinua de mɔ na wò be nawɔ nu sia nu dzinia nekɔ yayra tso ɣedzeƒe ɣetoro ƒe dziehe kple anyihe ana o mawu dɔla yiwo katã dɔla kɔkɔe yiwo katã wòɖe ɖe ŋutiwo le dzinia ma dɔlawo akpɔ ta o womana be nage dze vɔ̃ me o ke boŋ age dze nyuie sɔ me wonedo ɖa le dɔléle me eye woakɔ hayahaya kɔ na wo wonedo ɖa le fiƒode me eye woakɔ yayra kɔ na wo dzinu ya yayra ƒe dzinu wonye na wo asi ke tsam ɖe la negbɔ agbe na wo wosrɔ̃ ɖe ƒe negbɔ agbe na wo le dzinu ya me wosrɔ̃ ɖe ɖe ne dze dzi na wo nyuie ɖe Mawu newɔ kesinɔtɔwo ƒe kesinɔtɔ agbagba madzemadzee. Yayra nedze gbɔ ame yiwo ŋlɔ be woaɖo ŋku dzi o. Wò azɔlizɔzɔ nezu yayra. Wò nukoko nezu yayra. Wò dzidzɔkpɔkpɔ nezu yayra na ame aɖe. Wò gakpɔkpɔ nezu yayra na ame aɖe. Mebe kpɔ ɖa, mele anyi dze ge o. Tsitrenɔnɔe nye tɔwò. me ɖeke matutu asi ƒu anyi o medo gbe ɖa ɖe woagbe ta be tsini ke me nekɔ afɔka da ɖoa ame nu veve wònye na o yayra ne gbã bla o ŋuti kɔkɔe na nye tɔ o anyigba le gbãtɔ katã dome ewɔ mavɔ le wɔ ze me o amɔ mavɔ le amɔ ze me na o bli mavɔ le bli va dzi o ega mavɔ le gadzra ƒo etsi mavɔ le tsi zɔ me na o medo gbe ɖa ɖe tɔ be lãmesẽ ne nɔ asi o le tsinu blibo ya me yehowa ne kpɔ tawɔ ye woaʋli tawɔ yehowa ne tsɔ nuwo woatsɔ viwo katã kple srɔ̃ nu yehowa ne tsɔ ƒomea nu to tsiwa ame nu veve dzɔgbenyui kple yayra na gbã bla mi dɔlɔwo ne nɔ ŋgɔ nɔ yewo katã yi nu yewo katã ɖu gana la nu yewo katã nɔ gana la tsi mi ama ne su dɔyɔ kple katutu nɔ ame yewo na dogoa na zu yayra na wo eye yewo hã zu yayra nɔ ŋuti vɔvɔ na like o Nu yɔ ne bu ƒe nagbonagboa, akpɔ wo le tsinu ya me. Akpɔ ɖo ne edze ɖe woaxawo eye akpɔ wo ɖe ɖusi me. Dɔxɔla me hĩa kame yome tsitsi ɖeke me agogo agbadɔ. Medo gbe ɖa ɖe tawò le ŋkeke sia dzi be ame nu eve ne yɔ wòasi. Nu sia nu yi ke ŋuti wòasi aka ne dze dzi na wò nyui ɖe. Agbowo ne ʋu na wò. Xɔ safi le tsinu ya me. Na ʋu ʋɔtru ɖe sia ɖe. Ʋɔtru yɔ katã tua ʋuwo. Le Yesu ƒe ŋkɔ me be ame nuveve nadze gbɔ. Yayra mee nenye eye akpɔ dodoɖedzi yawo katã yi. Ŋutifafa nali ke o. Mebe ne zɔa ame nuveve nanɔ yowòme. Ne zɔa ŋutifafa nanɔ kpli wò. Fi yewo hunyahunya le ɖo teƒe ma, ɖoɖoe nazi. Mawu ʋe nu o. Yehowa yra wo tɔxɛ. Tsi sia me ke nenye ebe mena kluvinyenye kple vɔvɔ̃ ƒe gbɔgbɔ o. Evinyenye, ŋusẽ ƒe gbɔgbɔ, ɖokuidziɖuɖu ƒe gbɔgbɔe kɔkɔ na wo. Mawu nedo alɔ wo eye dɔlawo akpɔ ta o. Gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ doa me le dzinia me ne su ame nu veve na wo. Gbɔgbɔ kɔkɔe ne wɔe ezu kple aʋawɔnu ne wɔ etae. eye wòawɔ wo gbãtɔ le gbãtɔ katã dome, mebe woyrɔ le Aƒetɔ la me, le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mawu ƒe ŋutikɔkɔe nanɔ kpli wò, le Mawu Tɔ la, Mawu Vi la, kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen.